Qırımımız ve Qırım tışarısında bizlerni seyretken ve diñlegen bütün dostlarımız, mana bugün Yayla boyu programması nevbetteki yayınını başladı. Leyla hanım Gemici, Aydıñız qızlar oynayıq yırı ile başladı. Geldigiñizge çoq sevindik, sağ oluñız ve yır da çoq güzel oldu, çoq şeñ oldu. Bizim programmamızın güzel başlanması içün bir güzel bir vesile oldu. Sevgili teleseyircilerimiz, mana bugün programmamızda körgeniñiz kibi, bizim misafirlerimiz, bunda seyircilerimiz, gene er zaman kibi sanatçılarımız programmamıznı eñ güzel şekilde yaraştıralar. Bugün misafirlerimiz İsmail ocamız, filolog, professor ocamız, her zaman programlarda, tasilde

Sen kibi yapamazdı. Estağfirullah.
Hocam, sağ oluñız. Sağ oluñız, sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Teşekkürler. Ve men de çoq sevindim, yani, öyle, siz öyle keyfiyetli ve neşeli olduğuñız içün programmamız, yani, programmamız halqımıza er zaman hızmet ete, hocam. Sağ oluñ. Siz bir taraftan, biz başqa taraftan hızmet etemiz, amma neticede hepsi hızmettir Vatana. Men neyi hatırladım? Bir vaqıtlar El-ele programmasında kene beraber oturğan ediñiz bir vaqıtlar, doğrumı? Aqılımda. Aqlıñızdamı? Aqılımda.
Ocam, o vaqıt sizden bir şey sordılar, nasıl yemek seversiñiz degende ne demiştiñiz? Men afta-aftadan başqa yemekler sevem, yani şimdi bugün o yemekin aqılımda

Men, dedi, pilâv sevem, dedi, pilâv! Öyle miydi? Doğru. Yengemiz o qadar lezzetli pişire eken ki, şimdi evel iqtisattan başladıq da ocam, soñ siyaset derler ya, yengemiz o qadar lezzetli pişire eken ki, her afta çeşit yemekler ve o yemekler birbirinden güzel ola eken. Bu da bir gerçekten de

İsmail ocam, siz beraberlikte qaç sene ailesiñiz? Eñ az otuz beş. Eñ az otuz beş.
Eveli men bunı sorayım ve menden sorayanlar da oldu. Bu beraber aynı iş, aynı universitet, Yani, varasıñız, kelesiñiz. Yani, hem iş, hem aile birlikte bu, yani ayrı-ayrı bir iş olsaydı, ayrı yerlerde, yani biriñiz eve belki ertece gelirdiñiz, biriñiz belki başqa işte o qadar böyle boldurmazdıñız. Amma bu ekisi aynı olsa, bu ders vermek, bu psihologiya, her şey var bunıñ içinde, bilemiz nasıl mürekkeptir. Bu qonuda nasıl, siz boldurmaysıñızmı? Eve kelende, elbet, bir-biriñize yardımcı olasıñız, belkim. Bu qonuda bir şahsiy hayattan bir parça almaq istedim sizden. Biz bu universitette
yirmi beş yıl çalışırız. Yirmi beş yıl? Evet.
Çoq yıllar çalıştıq ve çalışamız bugüne qadar. Ve, evet, er kün. Evde hem de işte. O da, onıñ da bir güzel tarafı bar. Çünki bu qonuşmalar, bu insanlarnen körüşmek, o da bir insana bir ne verir, şans verir, derim, daa güzel ösmek. Bu fikir paylaşmaqlar, evet. İş biri olduqtan soñ?
Evet. Onıñ içün men derim, bu bizim zenaat, bu bizim iş, biz de o işnen yaşarıq, evde de, işte de. Seve-seve deysiñiz.
Seve-seve.
Aslında, gerçekten de men buna çoq böyle incelik, ince şeydir bu. Men qızıqam, deyim ki, yani Universitette ders vermek, bu ocalıq, pedagog, eve kelende de gene aynı. İnsan işte ne qadarlıq işini sevmesine bağlıdır mence bu. Doğrumı?
Evet. Amma diycegim, bu universitet açılanda biz universitet içinde yaşadıq. Yaşadıñız?
Evet.
Nasıl oldı bu? Öyle bir bu dekanatlar, kafedralar.
Yigirmi dört saatıñız nerdeyse orada geçe. Biñ doquz yüz doqsan dördünci yılda o universitet içinde, oqul içinde bir odada yaşardık. Ve bir enteresan şey olurdı, ögretmenler, Ne, ögrenciler kelirdi, qapı bile açanda derdiler, va, burada yaşarlarmı? dep, ona da ne derdiler, bu tarafta dekanat, bu tarafta bizim oda, o taraftan kafedralar. Men belledim ki, siz yaşayıq dediğiniz universitette çoq vaqtıñız keçe de, onı içün neredeyse yaşaydıq. Yoq, evimiz ordadı.
Orda üç yıl yaşadıq, beş. Adamnı. Kaç bala vardı o zaman? Üç bala. Üç bala ile. Sizin zaten üç evladıñız var, olara da çoq muvafaqiyetler tileyim. Ve eki torunımız. Torunlar da var, maşallah, onı da haberimiz var. Allah uzun ömürler versin. Ocam, soñ nasıl oldı bu universitette yaşayıp? Amma bir de bir tarafı da, yahşı tarafı da var bunıñ, ha. Hatırlamaya çoq şey var. Fevzi ağanıñ bir şaqası bar. Pek meraqlı bir şaqa. O, bizler demek odağa kirgen soñ yaşamağa, bu, bu qapını açsañ biz yaşaymız, bu qapını açsañ, yanındaki qapını açsañ o yerde dekanat. Mağa dey, endi qadınıña nasıl aytacañ men işke kettim dep. Yani qapu qapuğa. O qadar yaqın. O qadar yaqın. Vay vay. Ne qadar yaşadıñız dediñiz? Üç, üç yıla qadar. Çoqtur be.
Men buradan
bütün universitetimizin temelcilerinden, Fevzi ocamızdan başlayım, rektorımızdan, ondan soñ, Cengiz bey zaten, ondan soñ bütün ocalarımız ve talebelerimiz ve bugün de bizim seyircilerimiz de bunda iştirakçılarımız, filologiya fakültetiniñ, Qırım Müendislik-pedagogik Universiteti Filologiya fakültetiniñ talebeleri otura. Hoş keldiler onlar da. Ün çoq sayğım var. Onıñ içün bugün universitetiñ bir parçası bunda yani. Onıñ içün, ocam, yani o çe, o çoq gerçekten de bu meraqlı şey. Men onı da çoq alqışlayım, göñülden. Çünki bu temelcilerden birisiñiz, yani universitetin demek ki, orada yaşamaq, orada çalışmaq. Şimdi balalarımız, şimdi balalarımız da siziñ yoluñızdan kittiler, ya? Balalarıñız. Eki qızımız bu filologiya tarafından.
Ola, evet.
Oğlum informatika.
Evet.
Olara da selamlarımız olsun bundan. Ve şimdi İsmail Hocam, Men ekiñizden de bir şey soramaq isteyim. Aslında mektepler ve universitetler bir-birine bağlıdır. Mektep de ocaqtır, universitet de ocaqtır. Mektep, bala bağçaları, ana-baba qucağı, bu bir-birine çoq yaqındır, amma universitet biraz. Şimdi siziñ yanıñıza Endi o ocaqtan, ana-baba qucağından, evinden ayrılıp balalar universitetlere keleler, neredeyse şahsiy hayata adım atalar. Bu bizim hep balalarımız, evlâtlarımız. Sizin aslında üç degil, sizin üç biñ desek yañlışmayız evlâtlarıñızı, milyonlarnen desek. Şimdi olar size kelgende, universitete, ilk körgende oları Elbette ki, siziñ eliñize keldi onlar, evelâlla. Şimdi siz oları işleyceksiñiz, oları nağışlaycaqsıñız, bilim vereceksiñiz. Amma olarıñ seviyesi nasıl ola? Siz ne bekleysiñiz ve nasıl seviye ile qarşılaşasıñız? Til cihattan da, sanat, medeniyet, örf-adet, terbiye cihattan da, çünki siz hem psihologsıñız, hem pedagog, hem sanat erbaplarısıñız, Tilcilersiñiz, söylermisiñiz bunı? Men başlayım dersni ta olar üçünci kursqa kelgende, yani üçünci sınıfqa kelgende. Buyurıñız. O vaqıt başlaymız, olar endi eki sene devamında oquy, bayağı bilgi ala ve üçünci kurstan başlap on doquzıncı asırnıñ soñu ve yirminci asırnıñ başındaki edebiyatnı keçeler. O vaqıtte biz başlaymız qonuşma. Ebet, men pek areket etem, er zaman, qaç seneden berli, meni qırq beş yıl Ocalıq stajım bar. Bu sene qırq beş yıl ola. Ve. Alqış, alqış, gerçekten de alqış. Tamam.
Ve esas maqsadımız, mına o senelerden başlap tecribe alğan vaqıtte başqa ocalardan, özümniñ ocalarımdan tecribe alğanda, körüne ki, Bu balalar yalıñız bilgi almaq degil, universitetke keleler yalıñız bilgi almaq içün degil. Bular tüşünmekni ögreneler. Ve çeşit türlü tüşünmeklerni, alttan, üstten, çeşitten, yuqarıdan, keñ manada. Çünki bular Bitirgen soñ, qollarına diplom alğan soñ, yalıñız, demek, özüniñ zenatınen bağlı meselelerden ğayrı, daa üst olğan meselelernen oğraşalar. Ve bu meselelerni nasıl çezeler? Bu meselelerge nasıl yanaşalar? Yani bugün de, eger de, böyle bir misal ketireyim. Çoq adamlar menden soray. Elnen qolnıñ arasında ferq barmı? Ay, maşallah! Olân deyim, eger de grammatika ceetinden alsañ, ebet bar. Bunı tamırı başqa, bunı tamırı. Amma mana ceetinden baqsañ bir. Ve başlaysıñ añlatmağa. O aynı bir söz ve ilâhre. Yalıñız şiiriyette, poeziyada, ebet, hanımlarğa ait olsa, El demek adet bar, erkeklerge ait olsa, qol demek adet bar. Bu tarihten, tarihnen bağlı. Şimdi bular yalıñız grammatikanı ögrense ve men bugün de aytqan sözlerini bilmese, o demek tar manada mütehassıs. Mütehassıs olmaq kerek keñ manada ve yalıñız grammatika ve yalıñız edebiyatnıñ bazı ince yerlerinden ğayrı umumen baqışnen baqacaq, körecek Alğa kelmek kerekler bizim mütehassıslar, oğa oğraşamız. Ve elbette ki, bu ibareler bizim, yani tilin içinde çoq şey var. Tilde gerçekten de, aytqanıñız kibi, kimerde leb demeden, leb demeden leblebiyi añlamaq derler ya, işte bu tili bilmekte. Çoq sağ oluñız hocam. Bu meselede siz ne dersiñiz? Bu meselede ben çoq praktikim var desem olacaq. Çünki bu Qırım'a kelende, Birinciden, qırımtatar mektebi açıldı Oktâbrskiyde. Büyük Onlarda? Büyük Onlarda. Orda birinci kününden çalışmağa başladım. Çünki orda qaynanamız vardı, orda yaşadıq. Nasıl oldı, öyle oldı ki, oraya işe kirdim. Ve diycegim, oradan soñ universitete. O yıl, bu doqsan üçünci yıl olsa, doqsan dördünci yılı universitete kirdim çalışmağa. Ve universitette kafedra çalışanda, pedagogika kafedrasında çalıştım. Ve o kafedrada ben bu çocuqlar bağçesinde Ögretmen leri ögrettim nas çalışmaq ve bu başlanıcı sınıfları olarda oları da ögrettim. Ne demek isterim bu demek çocuqlardan başlap bağçelerden ve bu başlanıcı okuldan ve büyüklere böyle bir etapnen Ders vermeye çalıştım. Onıñ içün derim ki, bizim bu maqsadımız neden ibaret? Bu çocuqları östürmek, Vetannı sevmek, halqını sevmek, tilini bilmek, sanaatını bilmek, bu kültürnen bağlı şeyler. Çünki bular episi bir bağ, Olar bu nede ösmek kerekler, ailesinde, her yerde tilini, kültürüni, bu medeniyeti çoq bilmek kerekler. O zaman bizim halq, bizim Vetan böyle büyük bir nede olur. Sözüñizin quveti, sözüñizin quveti demek ki, demek ki, sayğılı talebelerimiz, bir tek diplomı alıp qoltuğa Meselâ, qoltuğımıza diplomı aldıq, tamam, biz her şey bitti, adam olduq, her şey bitti deyip de çıqıp kitmek degil eken. Çünki biz eger kimi temsil ettigimiz, qaysı milletten, qaysı yurttan, topraq, yani memleket diyen kibi, bütün bular bizde, bizde yüzümüzden aks etilmezse, Temelimiz o olmasa, bir tek diplomınen iş bitmey eken. Onıñ içün çoq teşekkürler, çoq teşekkürler. Nureddin, üç kün evel, üç-dört kün evel körüştik da bizim universitette. Men saña Konstantin Paustovskiyniñ eki sözüni ayttım, Öz tilini bilmegen adam kiyik bir vahşiydir demek, böyle şekilde. Yani rusça aytqanda, dikar. E, medeniyetini bilmegen, evet, ya, ya, ya, ya, ya. Onu añlatmaq kerek. Evet, e, ay, sağ oluñız. İsmail Ocamın bir sözü var. Talebe ocasını keçmesi kerek. Ocasından talebesi daha güçlüsi, güçlü olması kerek, dey. Eger talebe ocadan daha güçlü olmasa, men oca adına lâyıq degilim dep sayam, dey. Bunı açıqlarmısıñız? Ebet. Ne demektir bu?
Ebet, ebet.
Çünki vaqıt deñişe, zaman deñişe. Zaman deñişken soñ tehnologiya, çoq şeyler deñişe ve talebe o ocasından bu yañı tehnologiyağa daa yaqın ola. yañı hayatqa. Onıñ içün ozmaq o, tabiy bir şeydir. Çünki bizler, meselâ, başlağan vaqıtta oqumağa Taşkentte qırımtatarca derslerini keçkende, qolumızda bir kitap bar edi, yetmiş bir senesi çıqqan Edebiyat hrestomatiyası. Bir kitap, başqa bir şey yoq. Soñra beş yıl oqup, Mına Cafer Bekirovnıñ tatar folklorı çıqtı ve başladı çıqma bir-eki tek-tek kitaplar. Bugün de alsañız, yüzlernen hrestomatiyalar, luğatlar, edebiyat derslikleri ve ile ahire. Bugün de zaman başqa ve instrumentariy, yani qoluñızda başqa silâh bar. Bizde olmağan silâhlar, maqaleler, Acayip bir çalışmalar, tedqiqatlar. Onıñ içün meni talebem bugün de menden ziyade olmasa, yazıq etecem özüme. Demek, ögretip olamadım. Ay, sağ oluñız hocam. Tövbe, tövbe. Çoq sağ oluñız. Men burada gerçekten de çoq s, heyecanlanam bu sözleriñizden soñ. Çünki, İnsan o qadar göñli açıq ki, talebem menden keçmey. Belkim eleler de vardır ki, men, men, bu qonuda da şimdi laf etirik, men-menlik var ya, ocam, aqlıñızdamı bir vaqıtlar o aqta da laf etken edik. Sevil hanım, siz ne dersiñiz, talebeniñ ocasından geçmesi ve siziñ talebe. O, tabiy ki, bu şey. Çünki tehnologiyalar ösmekte. Her yıl bir başqa-başqa deñişmeler olur. Ebet, o ögretmen oca da bu şileri alır ve o ögretmene de verir. O ögretmen ondan başqa özü de çoq şilere meraqı olur. Ve meraqtan soñ, ebet, bu oca onı ögretir er zaman. Ögreten soñ, o da bilgi alan soñ, ebet, o da ösmek nesinde, Ve yaşlar er zaman ögünde kiter. Yıl-yıldan ögüne kiter. O, İnkişaf olur.
İnkişaf olur.
Çünki oca da kitiyor ama olar daa ziyade kitiyor. Çünki olarda yaş.
Bu arada bir şey aqlıma geldi de, bir şey aqlıma geldi.
Siz Yıldız Mecmuasında bir qaç kere Art-artına birinci yerleri aldınız maqaleler taraftan.
Onasın olğan edi, o, bu da neden kele bu? Temel. Naz derim size, bu Şakir Selim, bu nesi, redaktor edi jurnalın. Allah rahmet eylesin. Ve öyle bir, Allah rahmet eylesin, ve konkurs ilân etti. O konkursa ben çoq mahallelerim bar. Ne vaqıtlar edi o, qaçıncı yıllar? Eki biñ, eki biñci yıllarmı? Mahallelerde siz de. Eki yıllar, eki biñ eki yıllar, çünki eki biñ dörtte ben doktoranı yaptım, ondan önce edi bu mahalleler, eki biñ ekilerde. Ne aqqında edi o mahalleler?
Çünki çoq mahallelerim çıqtı o zamanları, amma bu üç yıl devamında Üç ne ğalebi qazandım bu premiya. Ne aqqında edi o maqaleler?
O bizim teatro, bu on doquz yıl başı ve yirminci asrın soñu ve başı, yirminci asrın başı teatro aqqında bu maqaleler yazdım ve oları Yıldızda yayınlardım.
Şimdi bir şey soracağım. İsmail ocamın ocası. Memet oca soyadı nasıldı? Memet Umeroviç.
Umeroviç.
Şimdi İsmail ocamızın bir sözü var, ocam çoq güçlü insandı, psiholog edi ve ne dediñiz, ders bergende balalara bir şeyler anlatqanda Zaten Gaspıralı ocamızı körgen, körgen insan ya o. Ne dey, bir şey añlatmazdan evel dey, olarnı özüge öyle celp eter edi ki dey, çoq güzel şeylerden, psihologi, psihologiya taraftan, böyle olara bildirmeden. Bunı bir açıqlarmısıñız? Ne, nasıl yapa edi ve siz neler hatırlaysıñız bundan? Bu usulnı men bir konferentsiyada ayttım da, onıñ içün tekraran yayğın oldı, onı kene tekrarlayım. Onnen biz, men beş yıl sene oqudım, soñra beş, beş sene çalıştım. Seksen yaşına edi daa çalışqan vaqıtte o oca. Qırımda başladı ocalıqnı. Onıñ güzel bir usulı bar edi. Yani, mına, meselâ, biz keldik birinci kursqa oqumağa biñ doquz yüz yetmiş üçte. Qırımtatarcamız böyle Basit. Çoq bilgimiz yoq. Eki cümle aytıp olamaymız. Çünki qırımtatarca ders keçmedik hiç de. Kiremiz institutqa ve başlaymız qırımtatarca derslerni. Şimdi bu dersnen bağlı grammatikalarnı, ilimlerni aytmay. Tek Yaltada. Hayattan misaller, öyle mi? Hadiseler. Bir-eki anekdotlar ayta, olaylar, çeşit türlü vaqialar ayta ve küldüre. Soñra biz külüşemiz ve añlaymız, çünki o sinonimlernen laqırdı ete. Bir söz aytsa, ekinci söznü, daa bir söz qoşa, manadaş söznü, şay etip añlata. Qaç dersler böyle şekilde keçe. Sen o dersni sevip qalasıñ. Memetoca'nıñ dersine degende çapıp barasıñ. Qaldırmayıp, çünki o yerde bir, o yerde bir teatro kibi bir şey. Soñra aves etken soñ, avesliknen yavaş-yavaş ilim bermeye başlay ve seni öz dersinden suvutmay. Başqa ocalar bar edi, olarnıñ dersine kirseñ, Gestapoğa kirgen kibi kiresiñ. Öyle on dayım berse olurmu? Qamçınen. Bilmiysiz dep sögeyler, vazife bereler, vazifeni bir virgülün yañlış yapsañ, sögüş aşaysıñ. Ocañız ruhiyatçı eken de ocañız, temiz. Qaçıncı yıllarda edi bu? Biñ doquz yüz yetmiş üç, biñ doquz yüz yetmiş sekiz men onda oqudım. Soñra biñ doquz yüz yetmiş sekiz, seksen üç beraber çalıştıq.

Ocam, Gerçekten de öyle. Öyle bir şaqalarınen başlardı dersi ki, biz çapa-çapa gelirdik onıñ dersine de. Mesela karbüratorda, epimiz maşina münemiz, şeyle karbüratorda, o zaman karbürator edi de, endi çoq, şimdi injektor deyler ya, benzin, benzin çıqa dey, hava, hava kele, benzinni alıp kite porşına. O dey ki, A buradan dey, a bu şeyden dey, benzin başını çıqara. Bir yandan hava kele de dey, hava dey ki, kettik, kinoya varamız, dey. Benzine dey ki, kinoya varayıqmı, dep kinoya alıp kite de dey, porşına tüştük, silindra tüştükten soñ onda kinoyı köreler, dey. Yani böyle edebiy şekilde. Öyle bir şek, öyle bir añlata edi ki, biz gerçekten de çoq güzel oquydıq. Öyle şaqalarnen bize ögrete edi. Her zaman öyle, men onı hatırladım şimdi. Ve bir söz qoşayım, eger de universitetni bitirip, diplom alğan soñ, güzel mütehassıs olıp, mektepke barıp ta, talebelerni meraqlandırmasañ özüñ zenatıña, yazıq ola seniñ diplomıña. Sen onı özüñ de meraqlısıñ ve meraqlandırasıñ. Şay etip dağıtasıñ o meraqnı, cayratasıñ ki, olar qaç sene oquylar, meselâ, qırımtatarca. ömürlik unutmazlar ve göñüllerinde sıcaqlıq, böyle bir cıllı hisler saqlana, men qırımtatarca ögrendim dep, amma böyle bir sert şekilde, açuvlu, kötekli, qamçılı şekilde, o soñ başqa türlü qabul etile.

Soracağım bir şey var. Talebeler de bunda. Siz ocalarıñızı keçip olduñızmı ocam?
Men öyle aytmaq, tilim barmaz.
Barmazmı? Yoq ya. Bilmem, Mehmet ocadan ziyade bilemleme hoş, o bir Yoq, biz Yanlış dedik ya, olacaq.
talebe ocasını keçmesi kerek. İşte böyle sorarlar ocam, işte sorarlar. Azır olmañız kerek böyle şeye. o bir simbolik. E, Evet, evet. Men e, talebelerden sorayım. İsmail ocam, Sevil hanım, nasıl bilesiñiz? Oca, yahşı oca mı?

Kitaplar körem bunda da. Keliñiz, kitaplar müellifisiñiz. Qaç kitap ve nasıl kitaplardı? Buyurıñız. Kitaplarnıñ titanigi, onıñ içün o söylesin, evet.
Kitaplarnıñ titaniki?
Öyle sayacaq olsañ, ebet, bir keretini aytmaq qıyın, amma bayağı kitaplar çıqardım men. Sevil hanım da qaç kitap, on-on beş kitap çıqarğandır, eñ azı. Çeşit türlü formatlarda, hanım efendi, ebet, yıllar devamında. Anda arapçanı pek tez ögrendi, arap yazısını. Ve onıñ içün bu eski pyesalarnı, dramaturgiya eserlerini arapçadan transliteratsiya yapıp, hanım efendi, soñ men kontrol ete edim, ebet, tabiy ki. Ve o pyesalarnı, bir çoqlarını araştırmalarnen beraber neşir etti. Bular ekisi de qırımtatarca ve rusça onıñ dissertatsiyasınıñ, demek, neticeleri, monografiya. Aha.
Bu.
Pek siyrek bugünde.
Qırımtatar teatro, qırımtatar teatro aqqında bu rus tilinde bütün bizim kültür. Ve öz on doquzıncı asrın soñu ve yirminci asrın başında olan şeyler, bu Gasprinskiynen bağlı, Asan Sabre Ayvazovnen bağlı, Aqçoqra, hepsi Celâl Miynovler, Ümer Epçiler, bütün bizim bu kulturnen, sanatnen bağlı insanlar ve Sotsial tarafından bağlı insanlar da bu kitap içinde vardır. Onıñ içün bu kitabı oquyanlar, bu qırımtatarı añlamasa, bu kitabı oqusa, çoq şeyler bilir ve çoq şeylerden tanış olur, bizim keçmişten de tanış olur ve o qadar informatik, informatsiya şeyler var ki, çoq bilgi almağa mümkün. Eñ soñu qaçıncı yıla qadar ki şey bu, içinde bilgi var bunıñ? Bu sürgüne qadar.
Sürgüne qadar olan vaqıt aqqında, sürgüne qadar, e.
Bu yirmi üçünci yılda Ümer İpçi teatr açtı Qırımda ve orda o qadar yaş erbaplar ve öñli bir neler, artistler, hepsi, Bu Ümer İpşin açan teatrında çalıştılar ve oların orda çoq önemli artistler, Emir Aliparikov kibi ve Celâl Meinov özü iştirakçı olıp, o qadar çoq yazılar qaldırdı. Çünki bu Gasprinskiy tercimanında bu şeyler episi yazılı ve ebet olarnı bulmaq ve olarnı yazmaq ve arhivlerden arap bu gazet nelerden İsmail oca aytqan kibi arap urfatından ve kiril urfatına keçirip bularnı yazmaq ve rus tilinde yazmaq O çoq bir qolay iş degil, zor iş. Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız.
Amma bu, ekincisi, bu da qırımtatar teatronen bağlı, aynı o asırlar, amma qırımtatarca, qırımtatarca yazılı. Onıñ içün qırımtatar ögretmenlerine, studentlerine, ögretmenlerine de, studentlerede çoq bir bilgi veren bu kitap. Çünki bu bizim keçmişimnen, keçmişimizden bağlı, o asırlarla bağlı. Onıñ içün bu şeyler, nasıl derim, bugünki küne qadar olan şeyler. Amma şimdi daa, ebet, araştırıp, çoq şeyler bulmaq Niyetindemiz. Amma, ebet, o materiallarnı nerden almaq, naz almaq, o, çoq qolay iş degil, ebet. Amma, deycegim bu, Azerbaycanda çoq erbaplarımız, o devirdeki olan insanlarımız bu bilim, neler, sotsial şey, teatro, kültür, edebiyat, tilnen oğraşanlar çoq şeyler orda çıqarmış ve orda çıqan şeyler bar. Onıñ içün men derim, bu, Azerbaycanda, Bakuda O şeyler vardır. Orda o şeylerin arhivlerdemi, bu gazet-jurnallardamı arap bulmaq da mümkün. O da bir, ne işte, bir platforma kibi iş
kelecegine. Çoq sağ oluñız.
Çoq sağ oluñız. Alqışlar, alqışlar.

Buyruñız, çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Ne diycegim, bu kitapları çoq qatıldım ve çoq quvandım, böyle programmamız var degeni. Bu Nadir bey, size bu programma bir ne olur, nazerim, hatire olaraq size bağışla. Programmaya ediye etesiniz, öyle mi? Programmaya ediye etem.
Çoq sağ oluñız.
Ve bu hatıra olaraq qalsın. Çoq sağ oluñız. Bu, bu, çoq sağ oluñız ve bu hatıra olaraq da qalmaycaq. Bu biz, biz bu. Kitaplardan da faydalanacağımız. Sağ olun. Çoq sağ olun. Siz de sağ olun.
Size de muvaffaqiyetler tileyim. Sağ olun. Çoq sağ olunuz.
İsmail hocam, mana bu kitabın adı Qırımtatarca qıyın sözler. Bu kitabın ehemmiyeti nedir? Qıyın sözler demek ne demek? Neden, ne demek istersiniz yani bununla? Bana bunu anlatır mısınız? Halkımıza anlatır mısınız? 19-cı asırdan başlap 20-ci asırnıñ Birinci yarısına acek çıqqan qırımtatar metinlerinde, yani gazet ve jurnallarında, bugün de çoq añlaşılmağan sözlerni ayrıca topladım. Eger de bu luğatnı alıp da adam yanında tutsa, bir qaç şeyler ögrense, laqırdı etkende başqa tilden söz qoşmayıp laqırdı ete bilir. Çünki bu bizim cenkten evelki sağlam tilimizniñ qaymağı. Onı eger de biz unutsaq, bugün de serbest laqırdı etmek içün imkânsız olacaq bizge. Çoq sağ oluñız. Rica eterim. Çoq sağ oluñız.
Bu kitaptan istifade etecemiz hepimiz, qısmet olsa. Sağ olun. Çoq sağ oluñız.
Sanat. Fakultet açılmasında siz onıñ çoq iştirak ettiñiz ve özüñiz orda hem de altı yılmı dekan olduñız da? Ben ne diycem? Sanat fakulteti.
Bu Qırım pedagogik universitetimiz açılanda birinciden, birinci kününden ben o bizim universitette çalışmağa başladım, sanat ocası olıp. Ve soñra bir ne oldı, kafedra açmaya bir imkânımız oldı. Zarem Anagayeva professor doktorımız vardı, onınen beraber kafedra açtıq. Kafedra, sanat kafedrasını açtıq. Ondan soñra işte bu sanat kafedra açılan soñ öyle bir işlerimiz öyle bir köterilmeye başladı, Çoq böyle bir imkânlarımız oldı ve bu sanat fakulteti açmaya doğru keldi. Onıñ içün diycegim, bu sanat fakulteti ben açtım desem de olur, bu ocalarnen beraber, rektorımız yardımcı olaraq ve bütün bu bizim professorlar, sanat Müzik ve güzel sanaat tarafından, ebet, bu fakülteti açma böyle bir imkânı oldı. Şimdi çalışa da?
Şimdi de çalışır.
Ve diycegim, orda ben soñ dekan oldum. Beş-altı yıl. Devamında çalıştım. Ve bu muzıkantlar, mına bizim talebeler, mına söylesin, bir eki söz söylesin.
Mana sizin, sizin işiñizin neticeleri bunda da var, mana yayla boyu da. Söyle bilir, benim elimde okudı. Ay, maşallah, maşallah. Ya oçün lüblü etu ženşinu, oçün uvajau etu ženşinu.

Qırımtatarcadan qolayca. Neçün? Çünki, meselâ, başqa zenaat olsa, o yerde kütüphaneler tolu, bütün akademisyenler, kafedralar tolu edi. Sovet vaqtında da, şimdi de o zenaatlardan. Meselâ, fizika olsun, himiya olsun, laboratoriyalar. Amma qırımtatarcadan elli sene devamında susqunluq. Araştırma yoq, kitap yoq, bir şey yoq. Mına bugün de, şükür Alla, bu soñki yıllar içinde yañı bir imkânlar açıldı. Ve adamlar o imkânlarnen faydalanıp başlaylar yañı araştırmalar yapmağa. Tabiy ki, o araştırmalar başqa. Yani o daa qıyın, arhivlerde oturmaq, tapmaq, arapçadan çevirmek, bilmem daa iç tapsañ material. Soñra, ahırı soñu, yedi-sekiz yıldan soñ, Netice olaraq, dissertatsiya bitken soñ çıqasıñ qorçalamağa ve qorçalav vaqtinde de spetsovette adam tapılmay, sağa qıymet kesme, ondayın spetsialistler yoq, pek horlanasıñ. Soñ men dedim, bu adamlar bu qadar

Kosmostan tüşken adam olân güzel qarşılanmaq kerek. Ya. Evel oğa altın meddallar taqa ediler ya kosmonavtlarğa. Göñli şen olmaq.
Da ükümetniñ başqanları, başında olğan adamlar qarşılay ediler. Mına, meselâ, aqılıñızda olsa, Gagarinni qarşılağanda o qadar qırmızı kilimler töşep, uçaqtan alay ediler adamnı. Aytacağım, iç olmağanda. Bir kemane, bir akkordeonnen biz de qarşılayıq dep, bu adetni başladıq ve seneler devamında, seneler devamında bütün talebeler, ocalar, dostlar toplanamız büyük bir auditoriyada, çağırtamız muzıka fakultetinden muzıka, muzıkantlar ve bir qaç ufaçıq bir repetitsiyalardan soñ, Adamnı kirsetemiz oda, yani alamız. Öyle bir gürdeli alğışlar, o muzika çalmaq, adam şaşmalay, öyle bir. Köñlüni köteresiñiz.
Kosmostan tüştim.
Çiçekler bermek. Haberi olmay da onıñ. Haberi olmay, haberi olmay. O qadarlıq bekim bardır. Amma, amma er alda zalğa kirgende pek büyük bir alğışlar. Pek büyük bir böyle bir ürmetnen ve ocalar çıqıp o aqqında ayta, Dekanımız ayta, dostları ayta, çiçek bereler, yani soñra bir tatlı sofra yapamız. Güzel ola. Başqa fakultetler suqlana bizge, amma olar yapamay, yapmaylar yani.
Çoq sağ oluñız. Çoq-çoq İsmail ocam. Devam ettiñiz böyle aynı böyle devam ettiñiz ve devam ettiriñiz. Kerçekten de bir birimize destek, bir göñül almaq ve bir sözüñiz var ya, böyle menmenlik ve başqasına başqasınıñ sevincine qoşulmamaq ne yapar dediñiz bu. Menmenlik qaydan çıqa?
Zayıf bilgiden, zayıf istidattan. Öyle menmenlik çıqa. Amma normal adam, istidatlı adam, bilgili adam, çalışqır adamnıñ aqılına da kelmey burun kötermek öyle. Ay, maşallah.
Vallahi. O pişken meyve, şey deñ, bu direk var ya, direkte meyve çoq ola, piştikçe egile. Tamam. Piştikçe, olğunlaştıqça egile. Çünki hasıl çoq, vergisi çoq, veren şeyi çoq, faydalı şey köterilmez, burnu kötermez. Doğru. Meyvesi olmayan direk dalları yuqarı kiter, amma bir şey yoq. Onıñ içün Allah sizlerden razı olsun. Gerçekten de çoq şey aqlıma kele, amma o qadar söz var ki, gerçekten de. Men bunı böyle demek isteyim, siz aytışlarıñız, laf ettiklerimiz, işiñize köre, faaliyetiñize köre biz baqamız bunı, köremiz ve gerçekten de örnek alınacaq büyük insanlarsıñız, büyük Allah. Onıñ içün teşekkürlerimiz sonsuzdır. Ve men Sevil hanımdan soramaq isteyim, yırcılarımız, Sabriya Erecep ve Ediye Topçulardan evel kimseler, kimler olmuştur? Eç olmasa bir, eki ad sayıp olamızmı, hatırlap olamızmı? Evet, mümkün söylemeye. Bu, hanlıq devrinde desek, bu Tiatroçiler, naz derim, o tiatroçiler o han saraylarınıñ içinde vardı. Çünki bütün o neler, muzıkçiler orda çoqtı. Orda böyle bir yırıcılar da vardı, saz yırıcıları da vardı, evet, çoqtı, amma bular daa öyle bir, naz derim, Aşıq Ümerler kibi bu sevgi, neler söylen söylere saznen bu yürüp ve bu hayatı, sevgi heyecanlığını. Aşıq tarzı onların.
Aşıq tarzında özü yazardı, özü de çalardı. Soñ bu. Revolütsiya olan soñ, evet, bu kültür taraf başladı böyle bir köterilmeye ve o vaqıtlerde çoq yırcılar da peyda olma başladı, çünki halq yırcılardan saylap-saylap bu teatrlerde, bu sahnalarda olar oları körsetme başladılar, çünki halq Diñlemek kerek, körmek kerek ve kültür tarafından, medeniyet tarafından ösmek kerek. Bu sotsial tarafından. Birinciden, bu kompozitorler başladılar olmağa. Asan Refatov, öyle bir güzel bir kompozitor, o, em muzık yazardı, em de özü de sazda, saz ve Fortepyano çalırdı. Yani bağlamada, bağlama. E, em de Azerbaycanda, Bakuda oqudı. Orda bitirdi o konservatoriyasını. Otuz beşinci senesinde Qırıma qayttı ve Qırımda Çorabatır, Arzıq qız ve Leyla ve Mecnun, Zöre ve Tair ve Zore, o nelerin operalarını ve o nelerin, o müziklerin o yazdı. Ve çoq meşhur bir insandı, o çoq medaliye neler qazandı. Onı babası da ne, muzikanttı, o çoq bilgili bir muzikant edi ve onı talebeleri Aq çoqraqlı kibi, ne insanlar, Badaninskiy kibi, olar da til edebiyat ne okullarında, olara da ögretmen olaraq öyle bir neler oqup çıqardım ben, neler. Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Amma olardan soñ bu eki biñ doquz yüz ekinci senede bu Sabriye Recepovalar çıqtı. O, çoq böyle yaşlığından yırlamağa başladı, sahnalara çıqmağa başladı. Ve bu Ümer epçi açan Qaçıncı sene vaqtı, dediñiz? Qaçıncı sene o dediñiz? doğuldı doqsan ekinci seneleri. Amma endi bu yaşlıqtan bu sahnalara çıqıp, netip, yırlap, özüni kösterip, taq Moskvalara barıp, orda oqup, Tehnikumleri bitirip, yene Qırım'a qaytıp, işte, özüni bu masterligini, özüni bu ne qadar, o, öyle bir sesi vardı, öyle bir ne. Yani usta edi.
Usta edi, çoq derece. Ebet, o, şimdi bizde efsane olaraq qaldı. Özbekistanda, Qırımda, ebet, Qırım'a kelip olamadı, közleri açıq qaldı. O, yetmiş yedinci senesinde vefat oldı. Ve İsmail oca onı cenazesinde oldı.
Ben evde çocuklarnen qaldım, benim birinci qızım doğuldı o zamanları, amma İsmail oca o vaqıtleri cenazede oldı. Men demek, çoq teşekkürler. Men aytmaq isteyim ki, mana sizler ocalarımız, bütün tarihçılarımız sanat tarihinden, işte bütün halqımızdan, bizim yaşlılarımızdan bilgiler olsa, bu On doquzıncı asırdaki sanatçılarımızdan bilgilerimiz olsa, bunı toplayıq, yardımlaşayıq bir-birimize, o bilgiler qalsın. Çünki çoq az bilgiler bar o zamanlara ait, doğrumı? E, sanat tarihimizde. Onıñ içün çoq teşekkürler.

Ve ciddiy olmasañ, soñ çıqa qıyınlıqlar. A eger de sevip-sayıp, ürmet etip, özüñ zenatıñ, kelecek zenatıña ciddiy şekilde yanaşsañ, o vaqitte o küçlüklerni artta qaldırmaq mülkün. E, qolay yeñmek mülkün, qıynalmaysıñ, öylemi? Tabiy.
Ya hoçu skazat toje, ras vı na russkım yazıke, to, tot, kötörıy vıbral svoyu professiyu,

Ne, ne. Bezmiysizmi bir-biriñizden?
Bezmiysizmi? Ne bar o qadar, ne bar sizde, siziñ beraber bilen tutqan? Keliñiz, keliñiz, men de, İsmail ocam, Sevil hanım, men de o Leyla hanımnıñ sualine qoşulayım da, sizden bir şey sorayım, em de onı teleseyircilerimize de söylersiñiz, diqqat, mana, mende siziñ sözüniñ quveti, men bunı sorayım, Beraber yaşadıñız. Sizin esas küçni evelâlla niyerden aldıñız ki, böyle aile olaraq, qoranta olaraq, böyle bir-biriñize yaqın destekleşerek, yardımlaşaraq, böyle boldurmayıp, her zaman böyle şeñ ve men sizleri bildiğim kibi, bu size ne yardım etti, neden alasıñız küçüñizi evelâlla? Buyurıñız. Birinci sebebi, ebet, ciddiy bir sevgi, Ciddiy bir ürmet, ciddiy bir, ebet, ciddiy bir bir-birimizge yanaşma. Andan ğayrı, bu yıllarnı keçmek qıyın. Çünki böyle sahte olsa, ciddiy olmasa bu duyğular, o keçe. Amma ciddiy duyğu keçemay yani. Öyle mi? Ebet.
Siz ne dersiñiz?
Öyledir.
Doğru mu dedim?
Öyledir. Öyledir.
Bu gerçekten de hem horanta, Hem qorantı dersi oldı şimdi, hem filologiya, til, sanat ve men deyim ki, dünya turğanca turuñız. Ölmeycek eserler yapıñız, yazıñız, etiñiz, dünyaya ketiriñiz ve bütün bizim bu sanat, bizim tarihimize hissesini qoşan her kezden Allah razı olsun. Keçkenlerden de, hayatta olanlardan da, geleceklerden de inşallah. Sevgili dostlar! Men bugün programmamıznıñ soñuna yetti demekni çoq istemeyim, çünki göñlüm istemey, devam etmek isteyim, amma vaqıt beklemey. Onıñ içün kelen misafirlerimize, bütün bizim talebelerimize, sanatçılarımıza, buradaki bütün kameraman arqadaşlarımız, er kese teşekkürlerim ve bütün vaqtını ayırıp bizi seyir etken bütün seyircilerimiz, diñleyicilerimize, Quçaq tolu, quçaq tolu selâmlarımıznen beraber, sayğılarımıznen beraber, kelecek programlarımızda körüşmek üzere deyim ve eger mümkün olsa, geliñiz, teşekkürler size, geliñiz bir güzel bir haytarma ile, haytarma ve oyun ile programmamıza yekün çekeyik. Allaha emanet oluñız, çoq sağ oluñız.